Helo bawb! Wel dwi yma heddiw i ddarllen y trydydd stori o'r llyfr Na Nel gan Meleri Wyn James. Enw'r stori ydy Ysbryd y Nos. Felly os da chi'n barod, dewch o hyd i gornel glyd, mae'n amser i gael stori. Swatiwch lawr am antur fawr i fyd sy'n llawn direidi. Ysbryd y Nos, Pennod 1. Merch dda oedd Nel i fod. Wel, dyna roedd i'n ei ddeud wrth bawb. Y merch dda fyddai hi, oni bai am ddigwyddiadau un diwrnod arbennig. Y diwrnod a newidiodd i bywyd hi, a bywydau pawb o'i chwmpas hi. Dad a Mam, Twm i brawd mawr, Anti Gwen drws nesa, y plant yn ei dosbarth hi, Miss Morgan ei athrawes, Misus Puw y brif athrawes, a Mister Aled y gweinidog, ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen. Nid i bai hi oedd o. Oedd hi'n dweud hynny wrth bawb hefyd. Bai'r corach oedd o. Daeth y corach i'w bywyd hi un diwrnod. Yn sydyn iawn. Pwff! Un funud, doedd o ddim yno. A'r funud nesa, ta-da! Dyna fo, yn sefyll o'i blaen hi, yn wen o glust i glust. Peth bach rhyfedd oedd o hefyd. Roedd ganddo fol mawr iawn, iawn, iawn. Dychmygai Nel y byddai'r bol mawr yn ddefnyddiol iawn amser ginio, i roi plât o ddrechdannau wy a diod sgwash piws yno. Rhaid i gorachod fita hefyd. Rwan, Falle y byddech chi'n disgwyl i gorach ymddangos mewn lle gwahanol, lle hudolus, lle hardd hyd yn oed. Ond ddaeth y corach hwn ddim i'n byd ni tra roedd Nel yn ei gwely, yn breuddwydio am gathod bach a siocled mawr, nac ar ben bryn yn edrych dros y môr ag enfys i'w chi phen, nac wrth iddi chwilio yn y cwtsh dan straer, Dyna ble roedd mam yn cuddio hen deganau oedd ar ei ffordd i'r siop a'i lew. Na ddol wir. Mewn gwirionedd, daeth y corach hwn i'n byd ni mewn lle llawer llai cyffroes. Ble oedd Nel? ar y toilet. Wel, oedd hi wedi gorffen ar y toilet, a gwisgo, a thynnu'r chain, ac roedd hi ar fin gadael y stafell, heb olchi dwylo, pan, oh, wele, dyna fo! Y dyn bach ei hun. Doedd ar Nel ddim ofn o gwbl. Ddim hyd yn oed y tamaid bach lleia. Ond fe groesodd i meddwl ei bod ar fin cael stŵr am beidio â golchi dwylo. Dwi'n di gorffen eto, meddai Nel yn gyflym wrth y corach. cyn iddi gael row. Wel, siapa dy stwmp, steg o girl, atebodd. Sdim drwy'r dydd da rhywun fel fi, ti'n gwybod? Ti di bod oes yn barod. Bydde unrhyw un yn meddwl dy fod ti eisiau bod yn hwyr i'r wers ffidil. Mi sy'n bod? Wyt ti'n chwarae mas o diwn? Da, dwi'n chwarae'r ffidil yn dda iawn, diolch yn fawr. Campus, yn ôl Mrs Copi, meddai Nel. Mm. Wel, mae fe'n gorfa gwaed ni. Neu fydde dan da mam ddim yn talu am dy wersi di. A pheth arall, dwi ti ddim wedi golchi dy ddwylo. Edrychodd y corach ar ei wyneb. Sylwodd Nel ei fod yn gwisgo farnish ewinedd aur. Roedd yr aur yn edrych yn gret gyda'i ddillad. Gwisgai drwsus mawr fel dau falŵn coch sgleiniog. Crys aur a gwasgod streipiog goch a du sgleiniog a seren fawr aur arni. Ond nid dyna'r peth rhyfedda amdano. Y peth gwirioneddol ryfedd am y corach oedd yr hyn a wisgai am i ben Pêl fawr fe ddalo het ac arni wreichionyn aer oedd yn symud nôl a mlaen wrth iddo symud. Ble ges di'r dillad na? Mewn siop dillad ail law? gofynnodd Nel yn syn. Ie, yeah, na ti. Ar ôl i dy dad fod a'i ddillad i'r siop. A beth wyt ti'n ei wisgo, Google? Gwisg ysgol? Hm, rhywun peth a phawb arall yn y lle yma. O leia mwy'n wahanol i bawb arall. Och neidiodd y corach. Gallai Nel gerdded i ffwrdd a mynd i'w gwers fidil, ond yn lle hynny, rhoddodd y plwg yn y sinc ac agor y tap dŵr poeth. Beth wyt ti eisiau? Trodd ei phen i edrych ar y corach dros ei hysgwydd. Hmm, wel, oedd gen i gwestiwn i ti. Cwestiwn i newid y fywyd di. Ond, hmm, dwi ddim yn siŵr o dwi'n mynd i ofyn i ti nawr. Edrychodd y corach ar ei farnish e wynedd air eto. Pam? Anghofiodd Nel am olchi dwylo. Trodd i edrych yn iawn ar y corach yn ei wasgod sgleiniog. Hm! Pam ham? O'n i ar fin newid dy fywyd di. Ond dwi ddim yn siŵr wyt ti'n haeddu fy helpu nawr. Penodau. Well i ti fynd. Rwy ti'n hwyr i'r wers fidil. Syllodd y corach ar ei fysedd. Roedd wrth i fodd gyda'r farnish aer ar ei wyneb. Mm, os dim bris, atebodd Nel. Dwi'n mynd i roi'r ffidil yn y to. A dechrau chwarae offeryn mawr. Telyn, falle. Hmm. A dwi'n mynd i roi enw i'r delyn. Ella. Neu Arianrhod. Neu Josh. Cariodd Nel ymlaen i olchi dwylo, gan roi sebon yn ofalus ar bob un bus. Yn sydyn, roedd hi'n gwybod beth i'w wneud i gael ei ffordd ei hun.

Sychodd Neli dwylo'n ofalus ac yn araf. Trodd i wynebu'r corach, a gwên fawr ar ei hwyneb. Beth yw dy enw di te? Bogel. Bogel? Dechreuodd Nel chwerthin, a chwerthin, a chwerthin. Yna, Sylwodd ar bogel yn crychu dalcen yn gas. Stopiodd Nel chwerthin. Doedd hi ddim am frifo teimladau'r corach. Roedd y busnes newid bywyd yn swnio fel hwyl. Nel, ydw i? Gwenodd Nel. Dwi'n byw yn tŷ gorau, stryd da, gyda fy ffrind gorau, Mister Fluff, y gath fawr flewog. A Twm, fy mrawd mawr drewllyd. Wi'n gwybod, Mach. Wi'n gwybod pob peth, ti'n gweld. Nawr te, ti'n barod i glatio bant. Dim trwy'r dydd gyda fi newid y fywyd i. Bant a ti? Dim trwy'r dydd gyda fi chwaith, atebodd Mel yn hapus. Byddai Mrs Copi'n methu deall be roedd hi. Tynnodd bogel ffon hyd o'r awyr. Roedd y ffon yn ddu fel y nos, gyda darnau hir o dinsel disglair yn chwarlio i bob cyfeiriad. Meddai'r corach. Gwranda ar fy ngeiriau hyd. I ti fe rodd y byd i gyd. Beth bynnag a ddymunid di, tydi agau. Yn gwych ydw i. Mewn geiriau eraill, beth wyt ti eisiau, blodyn? A chwarddodd bogel dros y lle i gyd. Ac wrth i'r corach bach gael amser i wella o'r pwl peswch a ddilynodd y pwl chwerthin, cafodd Nel amser i feddwl. Waw, meddyliodd wrth ei hun. Roedd hyn yn briliant. Roedd yn well nag anrheg pen-blwydd. Gallai ofyn am unrhyw beth roedd hi eisiau. Dyma'r anrheg o'r erioed. Hmm, beth gai? meddyliodd Nel. Wel, roedd digon o bethe ar ei rhestr. Nintendo, laptop, dau fochdew, pysgod aur mewn tanc mawr sy'n goleuo yn y nos, teledu yn y stafell wely, tyllau yn y clustiau, coron aur gyda gemau go iawn, peiriant gwneud gwaith cartre, ffon hud yr un peth â Bogel, bathodyn prif ferch yr un peth â Twm, a Ugcorn. Wel, wi'n aros. Roedd Bogel wedi gwella ar ôl y peswch. Ond doedd Nel heb benderfynu eto. Wi'n cyfri i dri, meddai Bogel. Un, doi, tri... O! Cafodd Nel syniad gwell na'r pethau ar y rhestr. Roedd y geiriau ar flaen ei thafod. Roedd hi'n mynd i ofyn am fod yn ferch dda trwy'r amser. Ond rhywsut, cawliodd y geiriau wrth ddod o'i cheg, a dyma ddaeth allan yn un ribid i res. Dw i eisiau bod yn ddrwg drwy'r amser! Tsic! meddai Bogel, gan dynnu llinell fawr drwy'r awyr a'i ffon hyd hyfryd. A chyn y gallai Nel gywiro'i hun, pwff! Roedd Bogel wedi diflannu yr un mor sydyn ac y gwnaeth ymddangos. Daeth un peth da o'r diwrnod hwnnw. Bob tro y byddai Nel yn cael y bai am ryw ddrygion ni, ac roedd hynny'n digwydd yn aml, gallai ddweud, Nid fy mai i yw e? Ac roedd hynny'n wir. Wel, dyna'r stori roedd Nel yn ei dweud wrth bawb, beth bynnag. Ac roedd pawb yn ei chredu hi. Yn wir, roedd rhai o'i ffrindiau'n rhy ofnus i fynd i'r tŷ bach yn yr ysgol ar ei pen ei hunain. Pam? Wel, rhag ofn i gorach bach ymddangos. Corach bach gyda bol mawr ac anadl oedd yn drewi o frechdan neu wy. Fyddai'n eu troi nhw'n ddrwg. Ond roedd un adeg o'r flwyddyn pan oedd Nel yn cael bod yn ddrwg. Un adeg pan oedd yn rhaid iddi fod yn ddrwg. Calan Gaeaf. Penod 3 Gai lyffant, mam? Oeddet ti eisiau ci ddoe? Pam wyt ti eisiau llyffant? Gwgodd Nel ar ei mam. Roedd ci mor ddoe. Wel, i wneud hyd a lledrith, wrth gwrs. Mae Calan Gaeaf wythnos nesa, a mae gennau het a ffrog ddu a brwsh. A rwan mae gennau rhestr o bethau eraill dwi angen. Estynnodd y rhestr o'i phoced. Rhestr o bethau mae'n rhaid i fi eu cael er mwyn mwynhau Calan Gaea. Crochan i wneud hud a lledrith. Llyffant, yn ffrind gorau newydd ac i helpu gyda'r hud. Trwyn mawr hir a chnotiog. Dafad ar fy moch. Fyddet ti ddim yn hapus iawn betai ti'n dihuno un bore a ffindio dafad ar dy foch. Ti eisiau dechrau brefu hefyd? Chwarddodd mam. Gwell i ti ddeud dafaden, Nel. Oedd merchend Cymru i gyd yn wrachod slawer dydd, meddai Nel. Dyna beth ddwedodd Miss Morgan. A dyna pam da ni'n gwisgo fel gwrachod amser Calan Gaea. Fues ti'n gwrando ar Miss? Roedd mam wedi cael sioc. Gwenodd Nel a siffrwd ei hamrannau Efallai y byddai Mam yn prynu'r pethau ar y rhestr i fi rwan. Doedd pob merch ddim yn wrach, esboniodd Mam. Ac roedd llawer o wrachod da. Gwrachod gwyn. Ond nhw'n gwella pobl sâl, yr un peth â doctoriaid heddiw. Cafodd Nel syniad gwych. Wyt ti'n meddwl y byddai Anti Gwen drws nesa'n licio cael help i cael gwared ar y smotyn mawr coch na ar ei boch? Ti eisiau fi ofyn iddi? Na, Nel, na, atebodd Mam yn gyflym. Nonsens o America yw Calan Gaea, meddai Dad, gan ymuno â nhw. Nage, Dad. Roedd Mam yn mwynhau cywiro Dad. Gŵyl baganaidd oedd Calan Gaeaf yn wreiddiol. Roedd yr hen Gymry yn gwisgo masge i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd. Dyna pam da ni'n creu wyneb ar feipen gyda chyllell i edrych fatha masg. Ga i galleshi greu wyneb ar feipen? gofynnodd Nel. Doedd hi ddim yn cael angeua eto, ac roedd golwg ofnus ar Dad a Mam. Oedd, roedd hi'n iawn i chi fod yn ddrwg adeg Calan Gaeaf. Yn wir, roedd pobl yn disgwyl i chi fod yn ddrwg adeg Calan Gaeaf. Dyma hoff adeg Nel o'r flwyddyn. Ar wahân i adeg Nadolig a'i phen-blwydd hi, wrth gwrs. Ac efallai fod yna wrachod gwyn yng Nghymru slawer dydd. Ond roedd mwy o wrachod drwg, roedd Nel yn siŵr o hynny. Roedd hi wedi clywed y storïau amdanyn nhw'n cael eu cosbi, yn cael eu hel yn bell i ffwrdd i fyw mewn byd heb dai, na phobl, na siopau, na McDonalds. Roedd rhai'n cael eu taflu i afon a'i boddi. Roedd rhai'n cael eu taflu i dyllau a'i claddu. Dyna pam mae pobl yn dweud cael llond twll o ofn. Roedd Nel am roi llond twll o ofn i bawb roedd hi'n nabod adeg Calan Gaea, i Twm, i brawd, ac i Anti Gwen drws nesa, pawb! Ar, ar wahân i Ted Ted, yr arth un llygad. A Mister Fluff, y gath. Penod 4 doedd hi ddim yn deg. Roedd Twm yn cael mynd gyda'i ffrindiau yn y nos heb i rieni. Ac roedd o'n gwisgo gwydd sgwych. Sgerbwd oedd yn gleuo yn y twllwch. Roedd y wisg wedi costio dau fis o arian poced i Twm. Ond roedd Nel yn ame fod Dad a Mam wedi helpu i'w phrynu. A beth am Nel? Mm, oedd ganddi wisg gwrach eto lenni. Gai fynd allan heno? gofynnodd i Mam. Na, Nel, chwarddodd Mam yn nerfus iawn. Dwi'n anodd bod yn ferch dda. Plis. A beth fyddi di ni wneud? O, dim byd lot. Cnocio ar ddrysau pobl a gwyddi. Bw. Chwarddodd Nel yn llon. Wel, ti'n codi ofn ar mam yn barod, Nel fach. Roedd llais mam yn crynu wrth feddwl am Nel yn rhedeg o gwmpas yn codi ofn ar y cymdogion. O, oh, plîs, plîs, plîs, plîs, plîs, plîs! Cyfrodd Nel iddi ddweud plîs fil o weithiau cyn i dad a mam gytuno. Roedd Nel yn benderfynol mai hi fyddai'r wrach fwyaf dychrynllyd erioed. Cafodd help colur Mam at y gwaith hwnnw, a rhaid i bod hi wedi gwneud job dda o bethe, oherwydd pan welodd Mam hi, fe sgrechiod dros y lle i gyd.

Fe ddechreuodd dau gant ffrynt Nel siglo ganol mis Hydref. Oedd hi wrth i bodd. Roedd rhai o'i ffrindiau wedi colli danedd blaen ers oes pys. Ac erbyn Calan Gaea, roedd y ddau ddant bron a dod allan. Roedden nhw mor gam, fel eu bod nhw'n sticio allan ac yn pwyntio at bobl fel dau fus gwyn sgwrnog. Daeth diwrnod olaf mis hydref o'r diwedd. Rhaid bod Nel yn wrach ddychrynllyd iawn, oherwydd pan welodd siw bw hw hi, llenwodd ei llygaid â dagrau ac ofn. Oedd Siw yn llefain am y peth lleia. Beth wyt ti, te? gofynnodd Nel i Siw bw hw. Roedd y ddwy'n ffrindiau es y dosbarth derbyn. Roedd Siw yn arfer llefain lot yn y dosbarth derbyn hefyd. Mor leidar, atebodd Siw, gan chwifio'i chleddyf yn llipa. Fyddet ti ddim yn codi ofn ar lygoden? Tynnodd Nel i choes. Wel, roedd hi'n hawdd gweld bod ei chleddyf wedi wneud o ffoil. Roedd Nel methu aros. Beth fyddai'n well na mynd o gwmpas yn codi ofn ar bobl? a chael losin am wneud hynny. A doedd dim rhaid rhoi'r losin i'r ysgol chwaith, fel yr oedden nhw'n gorfod gwneud pan fyddan nhw'n mynd i ganu carole adeg y Nadolig. Roedd hi wedi nosi erbyn tua phump o'r gloch, ac roedd Nel a'i chriw bach o ffrindiau yn barod i fynd. Roedd teimlad od ym mol Nel. Ai ofn oedd o? Doedd hi ddim wedi bod allan yn y nos heb dad a mam o'r blaen. Dewch ffordd hyn! Gwyddodd Nel yn llawn bywyd. Doedd hi ddim yn mynd i ddangos i bod hi'n teimlo unrhyw ofn. Roedd hi'n benderfynol o fynd i bob tŷ, ar wahân i dŷ Gwydion drws nesa, achos roedd o'n ddewin. Wete! gwaeddodd Nel. Rhaid i bawb roi losin i ni, neu byddwn ni'n gwneud bob math o ddrygion ni iddyn nhw. Dewch! Fi sy'n gwybod lle i fynd.

Da da da neu drwg drwg drwg, gwyddon nhw. Beth am ddechrau trwy rhoi llon twll o ofn i Anti Gwen drws nesa, meddai Nel. Fe gyrhaeddon nhw du Anti Gwen a chanodd Nel gloch y drws. Pawb yn barod i sgrechian? Sgrechion Nel. Da da da! Neu drwg drwg drwg! Rhaid i bod nhw'n ddychrynllyd iawn. Diflannodd Gwen Anti Gwen yn gyflym iawn wrth ei gweld. O, beth yn y byd sydd wedi digwydd i ti? Syllodd Anti Gwen ar geg Nel mewn braw. Gwelodd ei dau ddant ffrynt bron na dod allan ac yn pwyntio ati fel dau fys gwyn esgyrnog. Dyma chi, blantos bach. Rhoddodd i fag mawr o losin iddyn nhw. I gael gwared arnyn nhw'n sydyn. Dyna roedd Nel yn ei feddwl beth bynnag. Fe athon nhw lawr y stryd yn casglu losin mewn sawl tŷ. Ond ar ôl sbel, blinodd Nel ar gael losin mor hawdd. Roedd hi am i rywun wrthod er mwyn cael chwarae tric. Canu cloch y drws a rhedeg i ffwr, neu rhoi pry cop trwy'r blwch llythyrau, udo fel cŵn y tu fas i'r ffenest, neu sgrifennu ar y car gyda lipstick Chanel, mam. Roedd Mister a Misus Jones a wi y ci yn byw Pum drws o du nel. Roedd Mister Jones yn ddyn blin iawn, ac roedd Nel yn edrych ymlaen i fod o'n ddrwg, ddrwg, ddrwg. I ddechrau, roedd o'n anfodlon rhoi losin iddyn nhw. Wyt ti'n siŵr y dyle ti fod yn bwyta losin gyda'r uh, gyda'r da, gyda'r da, da, da, gofynnodd? Ond cafodd Nel Siom. Rhoddodd Misus Jones y losin iddyn nhw, a chau'r drws yn glep. Oedd Nel yn grac. Beth oedd o wedi ddweud? Ddylai hi ddim bwyta losin. Pam? Ham? Roet. Roedd hi'n benderfynol o fita'r dad a mwyaf caled yn y bag. Twriodd i'r gwaelod a ffeindio'r un gore, llygad dychrynllyd o fawr. Sugnodd y belen felys a meddwl ble gallen nhw fynd i chwarae tricie. Pwy oedd y person mwyaf cas yn y lle? Mm. Yna, cofiodd Nel am Gapten Beynon. Ww, ac aeth ias i lawr i hasgwrn cefn. Penod 5 Ble, ble da ni'n mynd? Roedd llais Siw Bwhw yn crynu. Ffordd hyn! Roedd Mel yn swnio'n ddewr, ond roedd teimlad od yn ei bol hi eto. Roedden nhw wedi cerdded o'r stad lle roedd Mel yn byw. A rwan, roedden nhw'n sefyll ar ben lôn arall yn edrych i lawr y ffordd ar hen, hen dŷ ar ei ben ei hun. Mae'r tŷ 'na mynd i gwmpo lawr! galwodd Harry Potter. O, falle bydd o'n cwmpo lawr rwan, tra bod ni yno. Roedd Siw yn ofnus. Pwy sy'n byw na? Cwpten Beinon, atebodd Mel. Roedd hi'n cael trafferth siarad â'r llygad enfawr yn ei cheg, ac felly roedd ei hateb yn swnio'n fwy tebyg i Triodd gnoi ar y losin er mwyn gallu esbonio. Wel, mae'n honco bonco ers iddo golli popeth ar y moroedd mawr. Suddodd i long mewn storm erchyll a chollodd Capten Beynon i ffrindiau i gyd, a'i drysor, a'i barot, a'i wên, a'i goes. Doedd hi ddim yn siŵr faint ddeallodd i ffrindiau. Roedd o'n briod a gwrach, meddai'r ysbryd mewn sheet wen. Nac oedd! atebodd Harri Potter. Oedd, meddai'r ysbryd yn fwyn. Dwedodd Mam fod Misus Beynon yn hen wrach. Aeth pawb yn dawel. Meddyliodd Nel iddi weld rhywbeth. Ysbryd go iawn? Herio ti i ganu cloch drws y capten? gwaeddodd Rwdlan wrach fach ddireidus. Herio ti i ben daw'r byd? gwaeddodd Nel yn uchel. Herio ti nôl i ben draw'r byd a nôl, gwaeddodd Rwdlan yn uwch. Herio ti nôl i ben draw'r byd a nôl ac un filltir arall, no returns, gwaeddodd Nel yn uwch byth. Yn sydyn, teimlodd glec wrth i'r ddau ddant ffrynt grensian yn erbyn y llygad. Chwalodd y belen yn filoedd o ddarnau caled yn ei cheg. Teimlodd Nel y poer yn diferu lawr'i gên. Roedd ei ffrindiau'n syllu arni mewn braw. Roedd Harry Potter yn pwyntio bys at ei cheg. O, all reit, all reit, all reit. Banta ni i dy Capten Beinon. Da da da, dwdwg, drwg. Dechreuodd Nel gerdded i lawr y ffordd a'r weiniau at y tŷ. Roedd pili palan i bol. Roedd hi'n gweld cysgodion ym mhob man. Roedd yn rhaid iddi gofio mae Mair mwyn oedd yn gwisgo siet yr ysbryd. Fyddai Mair ddim yn dweud bŵ wrth neb. Mm. Roedd blas od i'r losin. Blas hallt fel y môr adeg storm fawr. Roedd Nel bron a chyrraedd y tŷ ac roedd hi'n arafu gyda phob cam. Gallai weld y tŷ yn glir. Roedd y brics yn goch fel gwaed, y paent yn plicio oddi ar y ffenestri, ac a'i pry cop oedd uwch ben y drws. Mentrodd edrych ar y ffenestri. Edrychai'n ddu fel y nos tu mewn. Trodd Nel i ffen i wneud yn siŵr fod y criw yn ei dilyn. Doedd dim golwg o neb. Neb ond Mister Fluff. Ond roedd hi'n dal i deimlo fel petai'r rhywun yn ei dilyn. Fi yw'r wrach fwyaf dychrynllyd yn y byd, meddyliodd. Pw! Gallai ganu cloch Capten Beinon, honco bonco bost, dim problem. Ac yna, gallai fynd adre a chwtio Ted Ted ar y soffa. Hmm. Tynodd Nel, anadl ddofn. Canodd gloch y drws. Roedd hi'n dawel y tu mewn i'r tŷ. Yn dawel fel y bedd. Roedd Capten Beinon yn y fath, falle. Roedd morwyr yn hoffi dŵr. Ych! Roedd Nel bron a gwneud rhywbeth doedd hi rioed wedi wneud o'r blaen. Poeri losin o'i cheg! Ond chafodd hi ddim cyfle i wneud hynny. Agorodd drws y tŷ gyda gwych wyllt. Gwelodd Nel hen, hen ddyn. Roedd ganddo ben moel a mwy o gyrchau ar ei groen na phelen o bapur wedi sgrwnsio. Roedd yn cydio mewn dwy ffon gerdded. Yn sydyn, cododd un o'r ffin a'i hanelu at Nel. O na! Oedd o'n mynd i'w tharo hi! Agorodd Nel i cheg yn barod i sgrechian. Gwelodd y dyn y gwaed yn diferu o'i cheg. Sgrechiodd Capten Beinon yn uchel. Sgrechiodd Nel yn uwch. Miaw! Sgrechiodd Mister Fluff. Gallai Nel glywed ei ffrindiau'n sgrechian hefyd, ond o bell wrth iddyn nhw redeg i ffwrdd mewn ofn. Yn sydyn, neidiodd cysgod o'r tywyllwch. Sgrechiodd Nel eto. Roedd gwaed a darnau bach o losin yn tasgu o'i cheg i bob man. Nel fach, dad sy'n ma. meddai'r cysgod. Dad! Roedd hi'n sobor o falch o'i weld. O wnaeth hi ddim deud hynny, wrth gwrs. Gwrandawodd ar dad yn ymddiheuro wrth y capten am ei ddychryn. O, oh, ti di colli dy ddannedd ffrynt o'r ddiwedd. Mae golwg ofnadwy yna ti. Ti waed i gyd! Ti yw'r wrach fwyaf dychrynllyd yn y byd. Tyd i ni fynd adre i olchi dy wyneb a gei di ddeud yr holl hanes. Gwenodd Nel yn hapus. Roedd hi'n fwy hapus byth ar ôl i Dad wrthod y ddiod o ffisig storm a gynigiodd Capten Beynon. Oeddet ti'n yn dilyn ni? gyfynnodd Nel i Dad wrth iddyn nhw gerdded i fyny'r ffordd gyda Mister Fflwff. Wrth gwrs, rhaid cadw golwg ar bob gwrach fach ddychrynllyd. Doedd Nel ddim yn grac. Roedd hi newydd gael syniad gwych. Oh! Bydd y dylwythen deg yn dod heno'n bydd, gyfynodd i dad. Bydd, Nel. Rhoddodd dad i fraich amdani hi. Hmm, dau ddant? Hmm. Bydd hi'n talu dwbl, dwbl a dwy waith dwbl am ddau ddant. Ha ha. Fi'n iawn, dydw. Dydw, dad. Gewn ni weld, ie? Chwarddodd dad. Cnoc, cnoc, dad. Pwy sy'n na?